Wara ftit, is-sirvjent tad-dar ippreżenta mistieden ieħor, is-Sur Lloyd Hastings. Meta s-Sur Hastings rani, huwa qalli, Naħseb nafek. Iva, probabbli tafni. Jaqaw inti dak. Eh, iva, jien dak il-miljunarju stranġier bil-miljun lira b'bankanota fil-but. Ah, tajjeb, tajjeb, din tassew sorpriża. Ma kontx naf li inti l-istess Henry Adams minn San Francisco. Sitt xhur ilu inti kont taħdem f'uffiċini ta' Blake Hopkins, ġo San Francisco. Niftakar sew, kellek salarju baxx hemm u filgħaxija kont qegħdni nirranġa l-karti għall-kumpanija Gold and Curry Mining. U issa miljunarju, ċelebrità, hawn f'Londra. Ma nistax nemmen, vera eċitanti! Lanqas jien ma nista' nemmen, Lloyd. Tliet xhur ilu morna restorant ta' Minor. Le, le, kien il. Watchie Restaurant. Għandek raġun, kien iċ-ċir jew x'jismu insomma. Mall hemmhekk fis-setgħet ta' filgħodu ħadna laħam u kafè. Dak il-lejl ħdimna għal sitt sigħat fuq il-kotba tal-kumpanija Gold and Curry Mining. Niftakar Henry kont staqsejtek biex tiġi Londra miegħi, ridtek tgħin inbigħ ix-shares tal-Gold Curry Mine. Iżda int ma aċċettajtx. Da żgur li niftakar. Ma ridtx nitlef ix-xogħol li kelli f'San Francisco. U xorta għadni naħseb li diffiċli tbigħ ix-shares ta' California hawn ġewwa Londra. Kellek raġun Henry, kellek tassew raġun. Huwa impossibbli li tbigħ dawn ix-shares ġo Londra. Il-pjan tiegħi falla u nfaqt flusi kollha. Lanqas irrid nitkellem fuqha. Imma jeħtieġ li titkellem dwarha. Meta jispiċċa l-festin għidli x'kien ġara. Tassew nista'? Għandi tassew bżonn nitkellem ma' xi ħabib. Iva, rrid nisma' l-istorja kollha, kull kelma. Grazzi, Henry, int tassew ħabib! F'dan il-punt kien wasal il-ħin tal-ikel. Grazzi għas-sistema Ingliża tal-preċedenza, ma kien hemm ebda ikla. Id-Duka ta' Shoreditch ried ipoġġi f'ras il-mejda. L-Ambaxxatur Amerikan ukoll ried ipoġġi f'ras il-mejda. Kien impossibbli għalihom biex jieħdu deċiżjoni, għalhekk ma saret ebda ikla. L-Ingliżi jafu b'din is-sistema tal-preċedenza, imma l-barranin ma jafu xejn dwarha. Ikollok tibqa' bil-ġuħ is-serata kollha. Minflok, kilna dixx sardin u frawli. Issa kien il-ħin li kulħadd jilgħab il-logħba li kien jisimha gribiċ. L-Ingliżi qatt ma jilagħbu logħba biex jifirħu, huma jilagħbu biss biex jirbħu jew jitilfu xi ħaġa. Miss Langen u jien lagħbna din il-logħba iżda bi ftit li xejn interess. Ħarist lejn dak il-wiċċ sabiħ li kellha u għedtilha, Miss Langen, jien inħobbok! Mister Adams! qaltli b'leħen irqiq u b'daħka ħelwa, jien ukoll inħobbok! Din kienet serata mill-isbaħ. Miss Langen u jien konna tassew ferħanin. Dħaqna, ċċajtajna u tkellimna. Kont onest magħha. Għedtilha li kont fqir u li m'għandix ċenteżmu f'wieħed fuqi. Spjegajtilha l-bankonota ta' miljun lira ma kinitx tiegħi. Hija kienet kurjuża u xtaqet taf iżjed. Għedtilha l-istorja kollha mill-bidu. Issa daħket fuq li daħket. Hija ħasbet li l-istorja kienet tassew umoristika. Jien ma fhimtx għala kienet qed tidħaq daqshekk. Jiena spjegajtilha li kelli bżonn ta' ġob importanti b'salarju għoli biex inħallas id-dejn kollu li kelli. Għażiża Portia, tkun tista' tiġi miegħi f'dik il-ġurnata li rrid niltaqa' ma' dawk iż-żewġ irġiel? Iva, mela, jekk nista' nkun ta' għajnuna. Mela, żgur li tista' tkun ta' għajnuna, inti tant inti ħelwa. Meta ż-żewġ irġiel jarawk, inkun nista' insaqsihom għal liema xogħol u salarju li rrid. Bik hemmhekk għażiża Portia, iż-żewġ ġentlommi ma jirrifjutaw xejn milli nitlobhom. Fit-tmiem tal-festin jiena rġajt lura l-lukanda ma' Hastings. Huwa tkellem fuq il-problema tiegħu, Cass kien qiegħed jgħid. Kont qed naħseb fuq Portia l-ħin kollu. Meta wasalna għal-lukanda Hastings qalli, Ħallini bil-wifqa hawn ħa noqgħod inħares lejn din il-lukanda tal-meravilji, dan palazz min jaf kemm jiswa flus u din l-għamara kemm hi sabiħa. Għandek kulma trid int Henry, inti sinjur u jiena fqir. Il-kliem tiegħu beżżagħni. Anki jien kont fqir, lanqas kelli ċenteżmu wieħed. Iżda dejn biss li ridt inħallas. Ridt nirbaħ l-imħatra tas-Sinjur. Din kienet l-unika tama li kelli. Hastings ma kienx jaf il-verità. Henry, forka żgħira mid-dħul tiegħek jista' jsalvani! Nħossni ddisprat! Hastings beka. Għażiż Hastings, poġġi bilqiegħed hawn, u xrob dan il-whiskey sħun. Issa għidli l-istorja kollha. Kull kelma. Trid terġa' tisma' l-istorja kollha mill-ġdid? Imma int qatt m'għedtieli l-istorja tiegħek. Dak żgur li għedtilek l-istorja kif konna mixjin lejn il-lukanda. M'intix tiftakar? Ma smajtx kelma waħda milli għedtli. Henry, jaqaw ma tiflaħx. Għandek xi problema? Xi xrobt fil-festin? Oh, Hastings kieku taf. Sibt l-imħabba ta' ħajti. Ħlief naħseb fuq is-sbejħa ponxja m'iniex nagħmel. Għalhekk ma smajt xejn mill-istorja. Hastings qam minn fuq is-siġġu, ħadli b'idejja u daħak. Tassew kuntent għalik, Henry. Kemm jien ferħan! Huwa kompla jidħak. Mela ħa nerġa' ngħidlek l-istorja kollha mill-ġdid. Għalhekk poġġa bilqiegħda u bil-paċenzja kollha reġa' beda jirrakkonta. Biex naqta' fil-qasir, is-sidien ta' Gold u Carry Gold Mine bagħtu lil Lloyd l-Ingilterra, biex ibigħ l-isma tal-minjieri għal miljun dollaru. Kull dollaru li kien jakkwista 'l fuq mill-miljun dollaru kien ikun tiegħu. Il-ħolma ta' Hastings kienet li jbigħ is-sma iktar minn miljun dollaru u jsir sinjur. Kellu biss ċans xahar biex jagħmel dan. Kien għamel minn kollox biex ibiegħhom, iżda ħadd ma ried jixtrihom. Imbagħad qam bil-wifqa u beda jgħajjat, Henry, int, int tista' tgħinni, se tgħinni? Għidli kif! Tini miljun dollaru u nbigħlek l-isħma! B'hekk inti tkun is-sid il-ġdid tal-minjiera tad-deheb! Tirrifjutax! Ma kontx naf se naqbad ngħid. Xtaqt ngħin lil Hastings fil-verità, iżda mbagħad ġietni idea intelliġenti. Qgħadt naħseb għal ftit mumenti. Imbagħad komplejt, Ħa nsalvak jien, Lloyd. Mela diġà salvat, kif qatt nista' nirringrazzjak? Ħallini nispiċċa, Lloyd. Jien ħa nsalvak, imma mhux b'dak il-mod, għandi triq aħjar. Jien naf kollox fuq dik il-minjiera. Naf li għandha valur kbir. Inti se tbigħ l-isħma billi tuża l-isem tiegħi. Tista' tibgħat lil min trid għandi. Dan għax f'Londra kulħadd sar jafni. Jien nagħtik garanzija, għall-minjiera tad-deheb, F'inqas minn ġimagħtej int se tbigħ l-isħma għal tlett miljun dollaru billi tuża ismi u naqsmu l-flus li taqla' bin-nofs. Lloyd kien tassew ferħan u eċitat. Huwa beda jiżfen u jidħak madwar il-kamra. Ismek, aħseb naqra, s-sinjuri ta' Londra se jiġru biex jixtru dawn l-isħma. Fl-aħħar salvat! U qatt mhu ħa ninsik, Henry! L-għada filgħodu Londra kollha tkellmet dwar l-isma tal-minjiera tad-deheb ta' Kalifornja. Jien bqajt fil-lukanda u bdejt ngħid lil kull min jistaqsini. Iva, nafu lis-Sur Hastings, dak huwa tassew raġel onest. U naf ukoll dwar il-minjiera tad-deheb, għax kont ngħix Kalifornja, hija minjiera ta' valur kbir. In-nies kienu issa interessati li jixtru l-isma. Kull filgħaxija jien qattajtu ma' Portia ġewwa d-dar tal-Ambaxxatur Amerikan. M'għedtilha xejn dwar l-isma u l-minjiera, kienet sorpriża. Tkellimna dwar l-imħabba ta' bejnietna u l-futur flimkien. Finalment l-aħħar tax-xahar wasal. Ħafna sinjuri ta' Londra xraw l-isma tal-minjiera. Jien kelli miljun dollaru tiegħi fil-bank ta' Londra u Lloyd kellu wkoll. Kien il-waqt li niltaqgħu ma' żewġ ġentlommi xjuħ. Ilbist l-isbaħ wegħġ li kelli u mort għal Portia. Qabel ma mort Portland, jien u Portia tkellimna fuq ix-xogħol u s-salarju. Portia, int tassew sabiħa. Meta ż-żewġ sinjuri jiltaqgħu miegħek huma se jtuni liema xogħol u salarju li rrid. Henry, jekk jogħġbok ftakar li jekk nitolbu żżejjed, nispiċċaw ma nieħdu xejn. U mbagħad x'jiġri minna? Tibżax Portia. Meta wasalna, l-istess servjent fetħilna l-bieb. Hemmhekk kien hemm iż-żewġ ġentlommi anzjani jieħdu t-te. Kienu sorpriżi kif raw lil Portia. Jien introduċejtha. Imbagħad għedtilhom, Sinjuri, jiena lest bir-rapport tiegħi. Aħna ninsabu kuntenti u lesti biex nisimgħu. Issa aħna nistgħu niddeċiedu fuq l-imħatra li jien u ħija qabel għamilna. Jekk trabbaħ lili, tista' tagħżel liema xogħol trid. Għandek għandek il-bankanota ta' miljun? Hawn hija, sinjur. Jien irbaħt! Issa x'se tgħid Abel? Qed nara li rnexxielu jgħix! U jien tlift għoxrin elf lira, ma nistax nemmen! Għandi iżjed x'ngħidilkom. Imma storja twila. Ngħidilkom darb'oħra li issa nħarsu lejn din. X'inhu ċertifikat għal depożitu ta' 200,000 lira? Dawk tiegħek? Iva tiegħi. Ngħidhom billi għamilt użu mill-bankanota li selliftuni għal xahar. Dan inkredibbli, lanqas titwemmen! Portia ħarset lejha sorpriża u qalet, Henry!
Dak tassew il-flus tiegħek? Int m'għedtlix il-verità.
Le, m'għedtlikx. Iżda naf li taħfirli. Tkunx daqshekk ċert? Int gdibtli, Henry. Għażiża Portia kienet ċajta żgħira, issa ejja ħa mmorru. Imma żomm, żomm! Irrid intik ix-xogħol u s-salarju li għad tagħżel inti.
Grazzi, grazzi mill-qegħ ta' qalbi, imma ma rrid l-ebda xogħol.
Henry, Ma rringrazzjajthomx liż-żewġ irġiel bl-aħjar mod. Nista' nagħmilha jien flokok? Għada żgur li tista' għażiża tiegħi. Portia mxiet lejn iż-żewġ irġiel poġġiet bilqiegħda fuq wieħed minnhom u tagħtu bewsa fuq xufftejh. Imbagħad iż-żewġ irġiel anzjani nfaqgħu jidħku. Jien bqajt skantat. X'kien qiegħed jiġri? Papa, Henry ma jridx il-ġob li offrejtlu. Inħossni tassew iddispjaċuta.
Għażiża, Ġifieri dan missierek? Iva, dak missieri tar-rispett, raġel għażiż ħafna għalija. Issa fhimt għalfejn bdejt nidħaq meta għedtli bl-istorja tiegħek? Għażiż sinjur, nixtieq irreġġa' lura dak li għedt. Hemm xogħol li nixtieq jien. Għidli, għidli! Nixtieq xogħol li nkun ir-raġel ta' bintek. Il-President qatt ma kellek dan ix-xogħol qabel, taħseb li tkun tajjeb fih? Jekk jogħġbok pruvani. Provani għal tletin jew erbgħin sena u jekk. Għarraf sew. Ħudha mela, ħudha!
Taħsbu li jien u Portia konna kuntenti? M'hemm l-ebda kliem fid-dizzjunarju biex jiddeskrivi l-kuntentizza tagħna. Meta n-nies ta' Londra semgħu bl-istorja u l-avventuri tal-bankanota, ma tkellmux ħlief fuq dan is-suġġett. Missier Portia reġagħha lura l-bankanota għall-bank Ingliż u ġibed il-flus. Imbagħad tana l-bankanoti kkanċellati bħala rigal tat-tieġ. Poġġejnieha f'inkwatru u dendilnieha mal-ħajt fid-dar il-ġdida tagħna. U hekk jien dejjem bqajt ngħid, iva, bankanota ta' miljun lira, li biha xrajt xi ħaġa waħda biss, l-aktar ħaġa prezzjuża fid-dinja, Porsche.